Salam, Aýaz hanyň gyzyk we manaly hekaýasyny Ýalkym TV-den diňläň. Aýaz han hekaýasy. Bir bar eken, bir ýok eken, kadym zamanlarda bir patyşa bar eken. Özi hem adyllykda bir gyly iki ýarar eken. Günlerde bir gün patyşa fikir edip otyrka öz öňünde Ynsanyň, heýwanyň erbetini nädip tanyp bolýar? diýen soragy goýupdyr. Şol bada-da, Hä, tapdym, adamyň erbeti patyşa, malyň erbeti katyr, guşuň erbeti bolsa ala-hekik bolar diýip, pikirini jemläp oturypdyr. Patyşa hemme ilatyny ýygnap, Meniň üç sany soragym bar. Şuny kim bilse, özüme wezir edip aljak diýipdir. Onda märeke, Aýt-da, aýt boluşypdyr. Patyşa, Adamyň, malyň, guşuň erbetini maňa on günüň içinde aýdyp bermeli diýipdir. Onda märekäniň içinden üç sany adam, Patyşahym, rugsat bolsa biz bir synansak diýipdir. Patyşa, Bolýar, rugsat, bilip geliň diýenmiş. Ondan soň ýaňky üç adam patyşanyň ýumuşyny bitirmek üçin ýola düşüpdir. Bulara ýolda bir gotur düýe sataşypdyr. Olar, Hä, malyň şundan ýamany bolmaz. Bize Hudaý berdi, geliň, muny tutalyň diýip, ony tutup, özleri bilen alyp gidipdirler. Ýene-de gidip barýarkäler, bularyň öňünden bir çopar köse adam çykypdyr. Bular, Hä, adamyň şundan aýylganjy bolmaz, muny hem bize Alla berdi diýip, ony-da özleri bilen alyp gidiberipdirler. Ýene-de gidip barýarkäler, bularyň öňünden bir ganatly döwük garga çykypdyr. Bular, Şundan erbet guş bolmaz. Indi patyşanyň üç sany soragynyň üçüsiniň-de jogaby hem boldy diýşip, bu gargany hem özleri bilen alyp yzlaryna gaýdyp gelýärler. Bu üçüsi yzyna öwrülip gelýärkä, bularyň öňünden bir guýy çykýar. Şu guýynyň başynda otyrkäler, bularyň ýanyna bir çopan gelýär. Bu çopan bular bilen sag-amanlyk soraşyp, Ýeri, ogur haýry bolsun, bu ýerde näme işleýärsiňiz? diýip sorapdyr. Onda ol üç adam, Bizi patyşa şunuň ýaly iş bilen iberdi. Ine, biz bolsa şulary tapdyk. Şolardan erbet adam, Mal guş bolmaz diýipdirler. Oňa çenli çopanyň goýunlary hem suwa inipdir. Çopan, Örän ýagşy. Siz patyşanyň adamlary ekeniňiz. Siz arkaýyn oturyň, men bir goýny soýup, sizlere sylag edeýin diýip, ýaňky çopan bir goýny soýup nahar teýýarlapdyr. Çopan bulara nahar, çaý berip bolandan soň, Bu alyp barýan zadyňyzdan padyşanyň-a isleýän jogaby çykmaz. Bulary goýberiň. Men size padyşanyň isleýän jogabyna ýarajak zatlary salgy bereýin. Ýöne siz meniň adymy oňa aýtmaň diýipdir. Bular Biz seniň adyňy aýtmarys, ýöne sen bize padyşanyň jogabyny aýdyp berseň bolýar diýipdirler. Çopan, Adamyň erbeti padyşa bolar. Malyň erbet gatyr bolýar. Guşuň erbeti ala-hekik bolýar. Aýtsaňyz, patyşa kynatlanar, diýipdir. Bular begenip, çopandan bu zatlaryň erbet bolýandiginiň sebäbini soraman patyşanyň ýanyna ugrapdyrlar. Bular bärden baryp, Patyşahym, siziň soraglaryňyzyň jogabyny tapdyk, diýipdirler. Onda patyşa, Hany, onda aýdyň, adamyň erbeti haýsy bolar? diýip soran. Onda olar adamyň erbeti patyşa bolýar diýenler. Patyşa onuň sebäbini sorapdyr, welin olar aýdyp bilmändirler. Patyşa siz duýdurman bolýar malyň erbeti haýsy bolýar diýip soraýar. Bular malyň erbeti katyr bolýar diýip jogap berýärler. Patyşa munuň hem sebäbini sorapdyr, emma olar jogap berip bilmändirler. Patyşa ýene-de, Siz duýdurman, onda guşuň erbeti haýsy bolýar? diýip soraýar. Patyşa hem, Guşuň erbeti alahekik bolýar. Patyşa munuň hem sebäbini soranmyşyn. Emma olar sebäbini aýdyp bilmänmişinler. Beh, bular meniň soraglarymyň jogabyny bildiler, emma sebäplerini aýdyp bilmeýärler. Elbetde-de bulara bir akylly adam öwreden bolmagyna çemli, gel men bulary sygajyga salaýyn diýip, Patyşa öz içinden oýlanan. Patyşa, Ýagşy ýigitler, size bu zatlary kim öwreden bolsa, şony alyp geliň diýip, olaryň ýanlaryna bir ýasawul hem goşup goýberipdir. Bular häliki çopanyň ýanyna baryp, Seni patyşa çagyrýar diýip, özleri bilen alyp gaýtjak bolupdyrlar. Onda çopan, A-haw adamlar, men bir çopan adam, men kişiniň malyny taşlap bilmerin ahyry. Olar goýunlary eýesine tabşyranlar. We çopany patyşanyň ýanyna alyp baranlar. Patyşa, Ýeri ýagşy ýigit, adyň näme, näme etýärsiň? diýipdir. Çopan, Meniň adym Aýaz, kärim çopançylyk diýenmiş. Patyşa, Aýaz, adamyň erbeti patyşa, malyň erbeti katyr, guşuň erbeti alahekik diýip, bulara sen öwretdiňmi? diýipdir. Hawa, özüm-ä bir zatlar aýdypdym, ýöne meniň aýdanymy aýtmaň diýip tabşyrypdym diýenmiş. Patyşa, Ol zatlaryň zyýany ýok, ýöne sen ýaňky zatlaryň erbetdiginiň sebäbini aýdyp ber diýýär. Aýaz, Patyşanyň erbetdiginiň sebäbi, başga adamyň güýjünden faýdalanýar, hiç kime zat bermeýär, şonuň üçin adamyň erbeti patyşa bolýar. Malyň ýamanynyň katyr bolýandiginiň sebäbi-de, ol owal gargyş siňen heýwandyr. Özünden hem hiç wagt tohum ýaýramaýar, onuň üçin katyr erbet mal bolýar. Guşuň erbeti bolsa alahekik bolýar. Çünki ol janwer agzyndan guzulaýar diýip, patyşanyň soraglarynyň jogabyny part-part aýdyp berýär. Patyşa, Aýazhan hemme aýdanlaryň dogry, çykar çaryňy diýip, Oňa gowy geýimler getirip, ony özüne wezir edinipdir. Aýaz hem Çarygyny öz ýany bilen alyp, ony hemmä görnüp durar ýaly, bir ýerden asyp goýanmyş. Günlerde bir gün Aýaz hanyň bir zada gahry gelmäge başlaýar. Welin, onuň birden öz Çarygyna gözi düşüp, Heý-heý, Aýaz han, Çarygyňa bakarak bol! Düýn sen-de bir ýönekiý çopandyň, bu günki gün wezir boldum diýip, tumşugyňy al-asmana tutýarsyň diýip, öz-özüne tawalla edip, Filinden gaýdanmyşyn. Aýazhanyň üç sany ogly bolýar. Olar okuwly bolup ýetişýär. Patyşa-da bir gün ölýär. Aýazhany bolsa onuň ornuna patyşa edenmişinler. Aýazhan köp waklap adyllyk bilen patyşalyk sürenmişin. Ol indi gaty garrynmyşyn. Aýasgan oglanlaryny öz ýanyna çagyryp, Ogullarym, men indi gaty garrypdyryn. Siz menden näme harjat gerek bolsa alyň-da, başga bir şäherlerde ýaşaberiň. Men ölenimden soň sizi patyşa ederlermi, etmezlermi, Hudaý bilsin. Gerek bolsa halkyň özi tapar diýipdir. Şondan soň Aýazhanyň oglanlary atasynyň maslahatyna gulak salyp, gerek harçlaryny hem alyp, başga bir şäherde ýaşamak üçin hoşlaşyp, ýola düşüpdirler. Bular ýol bilen barýarkäler, ýolda bir düýäniň yzyny görüpdirler. Onda iň uly dogany, Şu düýe erkek bolmaly diýenmiş. Ortanjysy, Şu düýe erkek bolsa, guýrugy küle eken-ow diýen. Kiçi dogany, Şu düýe erkek bolsa, guýrugy hem küle bolsa, bir gözi hem kör eken-ow diýen. Bular aňyrrak baranlarynda ýolda bir adamyň yzyny görüpdirler. Uly dogany, Şu yz aýal adamyň yzy-aw diýen. Ortanjy dogany, Şu yz aýal adamyň yzy bolsa, gaçyp barýan bolmagy çemli-aw diýen. Iň kiçileri, Şu yz aýal adamyň yzy bolsa, özem gaçyp barýan bolsa, şo göwreli eken-aw diýenmiş. Bular aňyrrak baranlarynda, bularyň öňünden bir atly çykyp, saglyk-amanlyk soraşyp, Halypalar bir düýe-hä gören dälsiňiz-ä diýip sorapdyr. Onda olaryň ulusy düýe göremizok, ýöne düýäň erkekdimi diýenmiş. Atly hawa diýipdir. Ortanjysy, Halypa düýäň guýrugy küledimi diýen. Atly hawa diýenmişin. Kiçi dogany Halypa düýäň bir gözi körmidi diýipdir. Atly, Hawa, siz meniň düýämiň hemme salgyny berýärsiňiz, welin ýene-de göremizok diýersiňiz. Meniň düýämi hökmän siz bilmeli. Men düýämi sizden alaryn diýip bu atly dawager bolup, bularyň yzyna düşüp gidiberenmiş. Bular gidip barýarkäler, bularyň öňünden iki sany adam çykyp, amanlyk-saglyk soraşyp, Heý, ýolda bir adam gören dälsiňiz-ä? diýip soran. Ýok, bir adam görmedik, ýöne ol aýaldymy? Hawa. Ol gaçyp barýan aýaldymy? Hawa. Ol göwrəlimidi? Hawa. Onda ol iki adam aýdan, Siz biziň gözleýän adamymyzyň hemme saglygyny berýärsiňiz welin, ýene-de göremizok diýersiňiz. Biz gözleýän adamymyzy sizden alarys diýip, bu ikisi-de bularyň yzyna düşüberenmiş. Bular bir şähere baryp, bir saraýdan kireýe öý alyp ýaşamaga başlapdyrlar. Ondan soň töhmet etýän dawager adamlar patyşanyň ýanyna baryp arz edipdirler. Patyşa hem ýasawul iberip, üç dogany çagyrypdyr. Olar gelenden soň, patyşa saglyk-amanlyk soraşyp, düýe ýitireniň arzyny soramaga başlapdyr. Düýe ýitiren, Patyşahym bul adamlar meniň düýämiň erkekdigini, guýrugynyň küledigini, gözüniň kördigini öz agzlary bilen aýtýarlar, amma düýäňi göremizok diýýärler. Eger bular düýäni görmedik bolsalar, onuň salgyny nähili bilýärler diýenmiş. Onda patyşa üç dogandan habar sorapdyr. Iň ulusy, Erkek düýäniň syňraklarynyň arasy giň bolýar. Men onuň yzyny göremde, şondan erkekdigini bildim diýen. Ortanjysy, Ol düýe ýoluň ortasynda gumalaklapdyr. Eger guýrugy küle bolmadyk bolsa, ýoluň iki gapdalyna gumalaklardy. Men şondan bilýärin diýenmiş. Iň kiçi dogany, Ol düýe hemişe ýoluň bu tarapyndan otlap gidipdir. Şondan men onuň bir gözüniň kördigini bilýärin diýenmiş. Ondan soň patyşa aýal ýitiren iki adamyň arzyny diňläpdir. Olar Patyşaýym, bular aýalyň ýitdigine, onuň gaçyp barýändigine, göwrälidigine çenli salgy berýärler, ýene-de biz göremizok diýýärler. Ine, şuňa heýran diýenmişler. Patyşa, Siz ony gördüňizmi? diýip sorapdyr. Olar Ýok, patyşahym, biz yzyny görüp bildik diýenmişler. Patyşa Men hem bir zat getirjek, şonuň içinde näme bardygyny biliň, eger bilmeseňiz, siz ogry diýenmiş. Bular-da Getiriň getirseňiz diýenler. Patyşa bir sandygy getirip, Ine şu sandygyň içinde näme bardygyny aýdyp beriň diýen. Bular ulusy sandygyň agzyny kakypdyr-da, Öz-ä sandygyň içindäki zat togalak diýenmiş. Ortanjysy, özi togalak bolsa, daşy-da gyzyl bolmaly diýenmiş. Kiçileri, özi togalak, daşy hem gyzyl bolsa, onda bu Mazenderan narydyr diýenmiş. Patyşa sandygy açyp görse, içindäki dogrudan hem Mazenderan narymyş. Ondan soň patyşa bu arzaçylara, Siz malyňyzy hem-de ýitiren adamyňyzy başga ýerden gözläň diýip, olara rugsat beripdir. Şu üç dogany bolsa özüniň myhmantamlarynyň birinde ýerleşdirip, hormat-yzzet etmäge başlapdyr. Patyşa agşam myhmanlaryna gowy nahar berip, bir ýasawyna, Sen şu gapynyň agzynda dur-da, şularyň gürrüňini diňle, näme gürrüň etseler, soň maňa aýdarsyň diýenmiş. Ýasawul hem diňläp durupdyr. Bular nahar iýmäge başlamanka, uly dogany, Şu patyşamyz gulaw diýenmiş. Ortanjy dogany, Patyşamyz. Iti haram süýt emip ulalan malyň iti bolsa gerek diýer. Kiçi dogany şu naharyň töwüsi mazarlykda ekilipdir-äw diýenmiş. Bular naharlaryny iýmän gije hem geplemän ýatypdyrlar. Ýasawuly hem bularyň eden gürrüňleriniň hemmesini bolşy ýaly patyşaga habar beripdir. Patyşa haýdan-ha enesiniň ýanyna baryp, Ene men gulmudyryn diýenmiş. Onda enesi, Hawa, oglum sen gulsuň. Seniň ataň menden başga-da bir gyrnagy satyn alyp, özüne aýal edindi. Ondan hem sen bolduň. Menden bolsa bir gyz boldy. Ol gyzy gyrnaga berdiler. Seni bolsa maňa berdiler. Ine bu iş şeýledir oglum diýipdir. Patyşa ondan. alnan adamy öz ýanyna çagyryp, Seniň şu günki soýan malyň haram süýtden emdirdildimi? diýip sorapdyr. Ol hem, Hawa, patyşahym, bir ulagymyz bardy, onuň enesi öldi, welin ganjygymyzdan emip ulaldy diýenmiş. Mundan soň patyşa töwi satany öz ýanyna çagyryp, Sen töwini näýerde ekipdiň? diýip sorapdyr. Bu adam, Men töwini palan mazarçylygyň ýanynda ekipdim diýipdir. Patyşa bu oglanlaryň aklyna heýran bolup, bulara kän hormat-ezzet edip, özüniň ýakyn maslahatçysy edip goýanmyş. Ine, şeýlelik bilen Aýaz han-da, onuň oglanlary hem özleriniň işlerini paýhaslylyk bilen alyp barypdyrlar. Hekaýa gutardy. Näme netije alan bolsaňyz, kommentde öz nazaryňyzy, düşünjäňizi biziň bilen bile paýlaşyň. Unus berip diňläniňiz üçin, sag boluň!